Nemen nomer?
Alo. Alo. Alo. Hawa.
Ee, salam aleykümler. Aleyküm. Ha, gorulma sana.
Şükür.
Berdi Murat tam ka? Hawa. Han ber saltırak.
Evet. Berdi. Alo. Alo.
Awa.
Berdimurat senmi oglum? Awa awa. Ee, Murat anten goýup gitdiňiz-ä bilýäňmi? Nirde? Nirde diýýäňmi? Awa.
O ýaňda kim şo döwlet kim ol ol ol ady?
Kimiň? Kakaňmy kim ol? Awa awa.
Goýup gitdiň oýun himmetde towuk barmy näme berekki gyzym bar şony towuk tutdy bandyçyma bandyçada şony gaýrat etdi siz gelip gidiňsene. Ýo nirde kimler? Bizmi?
Awa. Döwlet agalar tanadyňyzmy? Ýo.
Anten düzüp gitdiňiz ol ertesini towuk urdy şo gyzymy. Meňem elim tutdum şony towuk urýa. Haýsy raýonda?
Ony hem bedip ýörsüňiz siz. Nireye?
Hä men ýoldaşyma bereýin. Alýo. Alýo.
Saglyk myn em.
Salowa. Kakaň barmy? Kakam ýatyr.
Näme bu edip adam barmy beýdip ýörsiňiz. Hä näme boldy?
Tow gurup ýatyra siziň gurup giden zatlaňyz. Haçan kimlere goýduk? Näme satyp zat etýäniňi bileňokmy sen? Ýo nirede goýduk? Alýo.
Nji doýduk biz size.
Hiç kindi menem açmandyňyz a ho. Men siziň üstüňize arz etjek. Agam kimler aýtsana ho nji doýanymyzy aýtsana. Alýo.
Awa. Kanalymyzyň hemmesinem açmandyňyz. Gaýtym ýapypsyňyz a sekunda goýupsyňyz a şony mana pozlar ýaly edipsiňiz özüňiz. Ýo nirde haýsy raýony kim näl. Raýony sen bilmedirkäm bolma sen köp gürleýiň geçen saparam gelip ýürek açdyňyz. Kimler o aýdymsana ol konkretno ol haýsy. Döwlet agalar.
Men tanamakda kän naçan aýdýar. Meň şo gyzym bir ölsün.
Siz bile ýetişme seredin täk. Näman teň oýduk biz size. Men Maral magazyn bilýäňmi? Maral magazyn? Edetinleň aňyr tarapy. Awa awa.
Ha şo taýda.
Nähili kanal sazladyk size biz? Hä?
Nähili kanal sazladyk? Nähili kanal sazladyňmy? Yo. Indi sen öň görýän zady etýän türkmen kanalym geçirip berjek diýip bilýäňmi boýun allan? Türkmen owaz diýemok owadanlam allan. Şu gyzym bir ölsün. Ýöne sen bir gözelekden çykdyryn gözüňi. Aýdaýda Aýşan ol kim kim berdi? Alo. Awa. Jigim.
Aw.
Ony ulag etmäkä çaltrak bir kakaňa ber çaltrak. Hä dur.
Bol çaltrak aýda.

Ýo, Döwlet aga.
Anten goýup gitdiňiz-de, bäşinji kanal goýjak diýdiňiz-de, ýene etdiňiz-de, meň gyzymy tok tutduryp, bannisada geçirdiňiz-ä siz. Bäşinji kanal? Alýo.
Hawa.
Hä, gowy mugalym.
Şükür. Şo gyzym bir ölse, heri, etdir size seredinjek. Kim?
Ogluň bilen men gowy-gowy, gowy-gowy lip aýlap ýördüňiz, sen näme? Beşinji kanal goýjaklar diýdigiler siz kanal goýmaz men gyzymy öldürdiňiz eken. Siz nirde ýerleşýäňiz? Nirde ýerleşýäňiz diýýäňiz. Men häzir milisiýa çykjak ýokaryk. Siz nirde ýerleşýäňiz?
Sekizinji marty bilýäňmi? Maral magaziniň arka taraby. Hawa.
Ana şo taýda.
Seň altynjyň bar damy seň? Bar.
Maral magaziniň arkasyna kime goýupdyň? Gök, gök maşyndan seňki? Bar. Sen onda tanama gyrksan bolma, men seni hiç hem sypdyrmaýan. Şu gyzym bir ölsün, basgyrsyma seret siziň hemmäňizem. Alo. Hawa.
Näme beýdip ýörsüňiz-ow, ýa Antenden pul aljak bolýaňamy sen? Aý götel, götelseňiz näme?
Alo. Ýaly, ýaly gije jaň içip. Ýaly gije diýip meň gyzym agyr ýatyr ho. A sen gyzyňa, a sen gyzyňa näme anteniň näme dahyly bar? Anteniň daşyny elläpdi, öň goňşular elläpdi, tok tutýar diýip o elläpdir gyzym. Düşündirjek bolupdyr şeýle diýip. A onda bize näme günä? Siz näme çapyp ýörmän zatlaryňy bilmeli dämi sen ho. Näl toga çatdyňyz siz? Näme men antena iki ýüz ýigrimi bolup çatýanmy?
Kanallaňam pozulyp ýatyra ho goýýan kanallaň.
Eý siz nirde ýerleşýäň haçan goýlupdyr? Alo.
Haçan goýlupdyr? Haçan?
Hawa.
Öň gün goýduňyza?
Haçan öň gün?
Nury sen näme özüň? A öň gün men antena goýmasam näme? Nury.
Kim Nury?
Döwlet Döwlet däl sen ýa. Näme döwleti nä ola ýaly işe çalyşyp bile bile gidewde gyzy böldi diýdi. Nurgözel genjeme ber Nurgözel genjeme. Nurgözel genjeçem ýok bäş olar däl. Kimler bular?
Haýsy nomraça gidýäňiz? Bizmi?
Hä.
Nurgözellere Nurgözeller bara şoňa. Onda Nurgözel Onda Nurgözelleri aýdaýber.
Hä ýok däl ýa.